Em ê bi destê gotina pir bi kurtî em ê Şemsxan biarifênin welew însanek marûf û teqrîben hemû hûn wê nas dikin lê dîsa jî bi sê çar wekbêje firaza em ê em ê em ê wekbêje behsa wî bikin. Li Amûdê li dayik bûye. Ana halê hazir wekbêje li Qamşo dijî. Îcaza terbiyê sendî ye. û demek dirêj di barê tedrîsê de kar kir û aniha zêdetir di barê nivîsandinê û karê wek bêjin rojnamevaniyê de dike. Pêştir darmealimî xwendibû, dûrî jî îcaze bi terbiyê stendiyî. Selahattin salên dirêj di wek bêjin xebata karê Yekîtiya Nivîskaran û Jinan û xizmeta wekbêjê civata xwe kiriyê di hemû buara de çi wekbêjê derfet û imkaniyet pêşayê hebûn ti carî texsîr nekiriye. Şems keçek wek filan bi xîretê û yekî ji van nasê wê dostê wê li ser wê gotibû mîsel el mer el kurdî el xeyûra ala şabîha. Îja bi rastî gava tê kitêbê wê nivîsandinê wê tê dixwînê tê dişare ku îltîzamek exlaqî kwîr li cem wê heye. Tim ezetnefsek bilind û hin jî fehme ku kûr ji wekbêjê ji wacibê wê erkê wê wekbêjê bi bi hestek û helwestek gelekî wek niştiman parwarane lê kêşa miletê xwe dinehre. Ji van tiştê wê ez naxwazim gelekî wekbêjê dirêj bikim çêrokê wê em ê bi xwe lê guhdarî bikin tiştê

Ev sê kitêbê ê ku min nav Elawînê wan wek bêjin navnîşanê wan dît, wek min fêm kir ê wê ji wilo bêtir in. Bera ew bi xwe li ser wek bê jiyana xwe, li ser nerînê xwe yî, wek bêjê li civaka xwe, li ser kêşeyê ku îro civaka me de hene û ew bi xwe lê çawa dinere û bi taybetî jî rola jinê di vê civakê de çawa yî îro û çawa bibe wê baştir be. Fermo Şems Xan, Kerem Beg Mike bi te re ye. Êvara û bi xêr. Spas kim Serçava kir. Hazika va û spas kim vê gotina te xweş. Eh, Bi rastî mijara wilo ku min serê xwe dihazir kirî ez ser rêxistinê jina biaxivim. Eh, Dema jina Kurd xwe bi rêxistin kiriye. Ne ser serdek tarîxî û tundûtijîya ser jinê dibe û wed'ê jina li malê çawa yî Na, bes wilo min xwest wilo ez beha serînim gotina xwe dema gi jina kurd xwe bi rêxistin kiriye. Çiqo em ev ev mijar şopand ji dema gi partiyê me yê kurdî di heftê di pêncî û hefta di çêbûn wê çaxê jin ne ne ne bi rêxistinî kar bi va partiya kiriye alîkar bû bi Bi kesê di partiya di. Yanî heger bavê wê ba heger birê wê ba heger zilamê wê ba belkî belavokê ba partiya bela kir bana belkî damek lojîstî da ba wana belkî yanî yek yek binçav ba karî bû ew veşarta lê jina întisab bi nebûn yanî bi şeklekî fermî jina kurd di vay partiyê me de û dema em zî qal bikim jî jina kurdî de Di Kurdistana Sûrî de bes ez wilo gilkî firê nakim. Ji ber ku wilo tiştê ana bûyerê gildora Kurda şêd bin bi rastî gilkî girîngtir in ji ji ji qala rêxistina jina bikin. Lê em li cem me yanî biya tiştê ku bi jinê bigirê dayîn ji min gilkî yanî wek di girîngiyê dimê. Jina Kurd zû bi zû xwe bi rêxistin nekir di partiya de.

Gelek jinê me kurd jî tevlê kar dikirin. Ana em gelek nava heya ana sax in. Şevtî Xan hevala me yê heya ana kar dike. Nûfa Cengîz Cengîr kar di wê çaxê dikir. Lê ne bi rengê kurdayetê dikirin. Yanî em giştik zanin Partiya Şûî partîk umamî bû. Lê wê çaxê jina kurd wilo bi rengê rêxistinî xwe dît.

Ew hestê kurdî û qewmiyetê bi war re wek bi şiyar bû. Munezematê gi îro hen. Gi îro tenê û çawa ev munezemat, ev rêxistin, ev komele çi çê bûn? Di di du hezar û duwazdeh de li girkêlekê Narîn Omer Îtîhad Nîsa El Kurdî çêkir. Lê mixabin gelkî ne domand wek partiyê me înşîqaqat lê ketin. Ê misqala rêxistinê serbixwana dikim. Ê gi ne gi partiyê ehzaba bi girêdayî. Mijmer got me berî wêne me got ehzabê me wek jin rêxistin tevli wana nebû heya nêzîka ji heştê û vir de yanî hereka jinê di partiyê me yî kurdî diçêbû. Ji ber ku gelkî min hewland, min şopand ku ez nas bikim tarîxa bidebit kengî Mccarthy bi li mal a di partiya de çêbûn, tarîxek bidebit negiha destê min. Lê gelka Ekidan ku ji heştê û vir de li Agip gelkî fermî çêbûn piştî du hezar û yazdeh, Çi partiyê gkevn û nih ji nif re mekatib il mer a çêkirin ji ber ku gulo îca wext ji we hat xwestin. Lê êma ez qala ana ka rêxistinê jina û komelê jina ê gi serxwe bûn, serbixwe bûn. Wek ewila giçê bû wego me got Nerîn Omer li Girkêlekê rêxistinek çêkir, hevgirtina jinê kurd Lê ew jî gelkî ji qeqat lê ketin û bû ca heya bi navê bi navê berpirsyarê wan rêxistina dihatin naskirin heya roja îro Îtîhada Arya û Îtîhada Heyat Xutço û Îtîhada Necah Hêvo heya ana ev hersî jî hazir in hersî jî ji yek yekîtiyê çev girtinê înşîqaq bûn. Cemîya Şawîşka heye, Cemîya Aferîn heye, Rêxistina Jina Kurdin Azad. Berpirsyara wê hevala min Yisra Zivêri bû. Yisra gelek derba digot û şahid jî ser gotinê wê hebûn ku ê min rêxistina me di not û çara de bû. Lê wê demê wek em tev dijizanin ku tirs dilkî ji rejîmê hebû Me rêxistina xwe eşkere nekir. Ez jî tev li wê rêxistinê bûm û ez mûmesila wê rêxistinê dûrakê Vêtaliyê di encûmenê de du salî mam. Ew rêxistin heye ana jî hazir e. Piştî du hezar û yazdeh xwe eşkere kir û karê xwe berdewam kir. Di hezar evana hemî ji li aliyê em bêjin wek divê nehcê berzanî. Yanî wilo tê gotin ji ber ku ihtirama min ji vî nehcî re xwe sta li ser vana. Lê bil muqabil kongira starî ca heye. Kongra Star a wek sîwanekê yê dor çil munezemî zêdî çil munezemî û komele û hevgirtin û rêxistinê jina di bin de yê girêdayî bi tev demê ji asta wey biçûk ji komîna, mecalisa, mentiqa, heya digê cihê biryarê di tev demê de ev Kongra Star tê de yê.

Lê teaddud û zîga tune bi divê divê yanî gelek qewanînê jinê hene hûn bîst û çar saetan hûn dibê jin jiyane. Tayîb çima hûn dijî leşkeriya jin keçê û xor têmeyî biçûk qestar hûn hûn dernaxevin? Awaya bi vikê yê divê nêzîkî vêna nebin ebeden. Çiqam muhawele kir heya di yanî ez çûn gelek mefsilê îdara zatî jî gotina a a a berpirsyarê partiya PYDê bi xwe Sema Bekdaş û û û Ehmed Enwer Muslim Ez bi wan rûniştim min got ana ciwanê şorişger kî ne? Moka evana kî ne? Ez ez ez dibînim di rêxistinê me yî jîna bi dernakevin. Bi got çima hûn bi bi bi hûn dirkevin dijî hûn dama jinê Efxanistanê dikin û li vir hûn hûn zarokê xelkê ji himêza wan bin hûn dê em bijî narane. Û hûn dibêjin em nizanin berpirsyarê ciwanê şorijger kîn e. Bi rastî ez li ser vê vê karî ez êşiyam jî û tade gelekî li me hat lê ez dibînim îno karkî yanî di va mero kiribaya. Kongra Star Magog ew ew sîwana gi çil û zêdî çil û pênc rêxistina di bin de kar dikirin tiştekî ne yanî ne ne ne ne ji bi ra ji xidmeta jî nêr dikirin. Ji ber ku girêdayîn bi sintakê ve û û tiştekî jî bi va rêxistinê me tevî heyî

Yani ji mîsalekê tenê ji karê war bê ez bêjim di çi muhafazeyê di Sûrî de hene û Sûriye di ji derve jî hene li her cîkî grûpek ji wan çêkirine û bahîsa keyê ji derve her şeş meha tewasilê buar dike û pênc muderîbat jî pêr wek Lîna Wefai wek Sabiha Xelîl wek Wijdan Nasîf wek gelek navê Rîma Dîm, Rîma Mûsa a gana di îtîlaf de gelek navê jinê di Sûriyê di ser xwe teebîn bes ma qedemanî evana giş tev li wan in. Çi karî dikin? Van jinê Kurd Van grûpê jinê Kurd û yek bahîse û çend muderrîbat wê mewdûekê terh bike. Axir mewdû çi bû? El-intîqal-i-siyasî min Manzûr Nesewî.

Têxistinê me yî vê de tê çawa wê meşrokî çêtin girêdayîn bi temwîlê ji derve. Kengî ew temwîl sekinî ew meşroyê wan jî li erdê sekinê. Yanî sê rêxistinê me hevdu girtin, di demekê de kar kirin a Rêxistina Jinê Kurdin Azad û Cemîya Aferîn û Îtîhad Nîsayîl Kurd Multeka Seqafî çêkirin ser şeş meha, bi rastî wê çaxê karkîlo gelkî baş bû. Dor sîh keçikê me Dewra ICD'in dan wan. Tişkî girkî û lêbalkî bû. Lê çi weke Muhîl Sekinî nema karî bûn kar kir vana dîsa her kê vegeriyan cê xwe. Em vedigerin em dibêjin yanî jina Kurd çima negihayî wê asta ge nesa wî bifikire. Yanî heya roja îro li gor malûmatê me yek jina Kurd hîn tişkî nesa wî fikirî ne pirtûkek Ne rêxistinek bi vî rengî çê nebûye. Karê nîsa'î dikin. Nîsa'î, an şîpê gib jî nêv girê dayî. Wek ana me got Temkîn il mer'a, siyasiyên il mer'a, dewrat il tesqîfiyê, dewrat firsatê kar jê bibînin. Lê tişkî behsî û dîraset em wek jinê kurd mehîn tiştekî wilo nekirî. Bixabin Evaya wilo yanî cê ê şê yê di nava me de. Îca em dibêjin em wek tu civa kev di em hîn wilo negihiyane wê astê. Em jî jin yanî em em em ji wê ji wê civakê ne. Em ê çawa yanî tenê tena xwe jî yanî ekîd em nikarin tiştekî qizenc bikin. Kengî ev rêxistinê me îca ê giv partiya bi girê dayîkarî win tiştê kir bana. Wek îro çi partiyê me hene û maşallah hûn zanin pê partiyê me giyan li sed partî. Her partî mektebil mer ew tifûlê pê re heye. Lê ew mekatib ne mufeal in.

Tiştekî wilo yanî gibirra jinê jinê jinê pêş xin em em nabînin mixabin. Heya roja îro hîn wilo li nav me hîn em yanî hîn peyda nebûye. Ez nizanim di rojin vê em ê karibin tiştekî bikin yan na. Tiştê ku ji van rêxistina pêwist digikaribin xwe pêş bixe. Kawadirê ê muxtes ji me re divên. Yanî dema di du hezar û yazdeh de em jinê kurd me derfet dî û me rabû her kê rê her ne deh heba me xwe giyand hebû me rêxistin ava kirin me ne ser esasekî yanî wek bi zanist me çêkir. Yanî Me hevdû gurt û me ji xwe herkê projeya kişand cihek manih û gi ew temwîl bihata me karî bû karê xwe bikira gina hata dîsa jî em sekirîn yanî kiriya mekatiba tune bû menê herkê me hêsa Dwara xwe bidaya ê wilo jî ne diha serî. Ê ku dihatin tev bi rêxistina dibûn ji wa werê wê tişkî maddî qezenc bikin. Dihat wextê me digot wela hûn ê ji bêrîkî xwe bixisirin ew jî nema bi ser me diketin. Wilo me em wek jinê kurd me qedir neda muşareka jinê dê di şenil am de. Me dî gavaya wilo terefeke, bezexeke yek vala bi û tiştek bi dû dikin ne bi vera herim muşarekê bike. A nolo yek xwe ji vî kariyo re vala bike û bihese wela bi ra diba jin muşarekê bike di jiyana siyasî de û diba cê wê cê qerarê de hebe û diba rokê berlemanê kurdî hebe em tevlî bin. Ev baya me ji xwe nekir kar û me ji xwe nekir yanî me ji xwe nekir bar jî. Me digo hema girobro ev rêxistinê me em meşarî'ê me bi ser kevin

Gelek ji wan karê wan ser Facebooka wê çend sureta daxin ino wela va me muhadera kir, va me nedwak çêkir, va me lîqaek çêkir lê li ser erdê mixabin tiştekî wilo ber bi çav ji jinar nekirin. Dîsa em vedigerin kêmaniyê me ji bergê ew akadîmiyê zanedna bi me tune bûn, Ew temwîla ku em karibin pê biherikin bi azadî di nav me tunebû. Ew partiyên me siyasî jî kîja rêxistina ku pir hejmarek pir tê didîtin destê wê partiyê diket nav wan rêxistina gemama ku bi alî xwe dibînin ku hejmara xwe pê zêde bikin û tevro jî wek yanî wek dengdana wat xwaztin bes ne wek jin xwe bên bireşixînin û di yek cêbiryarê de bin.

Protesto kir me got çima yek jin di nav we tune yê. Tevûlê jî kesî guh neda me û ew ew lê veger jî feşilî. Yanî ez dixwazim bêrim jin no karê me jina ne li wê asta ge em dixwazin. Rast li gor li gor yanî li gor wedayê me jî yanî piştî du hezar û yazdeh em wek Wek miriyê serî wîlke vir kev ji nişkê dê şême hat serê me. Ji ber ku wextê nîzam hebû hûn zanim tê yanî mujtema me demî mirî bû temamen. Ê ji nişkê di ev derfetû lojman çewûce her kê ji alî xwe dê û ev rêxistinane ava kirin lê ne ser bigihin yanî bingihin mezmût ava bûn. Ji ber wilo gelek ji wan zû bi zû herifîn. Ev ê gimane jî ne ew karê gi dikin erê ber xwe didin dixwazin bikin lê ne wî asa gi me ro yanî dibêje gerek gerek ev meşakilê gi em wek kurd ana têr derbas bibin yanî ev jinê me gi ew qîzê me yî gi bi emir mezin dibûne gi mijêr dê nehenûsa.

Yanî ev intîhara pîrek e. Meh nare em nabihîzin ya jinek hatiye kuştin bi cerîmet şer e ya intîhar bûye û em wek rêxistinê jina kêm hene li ser disekinin. Ji ber ku ew derfetê me, ew akademiyê me, ew kawadirê me yanî tune ne, em nikarin û em li ser bisekinin. Em xwe dibînin gelkî muqesir wek ku wek em rêxistinê jina. Li gorî ku em rêxistinê dibînin ser asta Sûrî vî karê bi rêk û pêk ji xwe re dikin û ku jinê xwe yanî gihandine dereca ke ke bi zanistî nêzîkî el fikirên nesewî bibin. Yanî ana tu daka bi kolana Qamişlo belkî deh heb ji mer fikirên nesewî neşerihînin.

Hiqûqê ji lê wê çaxê yanî wek wek heviyê dixwazin. Nizanim ez wilo navin wilo nesewî di nav Em got kesî kesî jinin wilo nesewî di nav me Kurdan derneket yanî di nav Ereba de wek Newal Sedawî, Hind Nofel, Huda Şarawî, Fatma Mernisî gelek nav di nav Ereba derket û ji xwe ê Ewropî Simone de Beauvoir û Bella Okt û Mary tên ku gelek nav hebûn lê ê min nav me jina yek wilo bi tesîra wê wilo li ser mesaheta Kurdistana Sûrî tevayî be navên wilo di nav me derneketin mixabin.

Xwepêşandanê Gulxan Çûçê, Were dest pê bikin ku hema pêmanî bi hezar û yazdeh em em narin pişt wê ne. Yanî ew pişt wê ne heye gelek hene mesele tişt pir hene. Li du hezar û yazdeh wextê xwepêşandan Gulxan Çûçê dibû dijî beşar el-Esed. Tamam rê cîmavî û şexsî wî were. Tehsîl hasil Te serê sedî bîst ji pîreka heyat bîst û pênc heyat sî hîcrana pîrekeya kurd de kir wa xwepêşandan. Ev şter dibêje pîreka kurd serhildêr mutemerrid yanî ne. Bi ka qiyas bik bi bi muzaheratê daxil re. Ev erebêk şem saeter xwe bua tayê de ku ew

Ew pîreka Kurdî gi hazir dibû di va di va xwepêşandana de yanî dawa tiştek siyasî dikir. Baş. Dawa te çi bû siyasetê de? Gerek Şems Anter mer qala vê bike. Yanî talba te çi bû? Ji bo çi? Ne. Ana çiyekê daketî solanê ji bo tiştî daketî ne wê yê bikin. Ewlo tu hatî bûyî cimhûr û na tu ji bo tiştî daketî baweriya te tiştî heyî û ew tişt siyasî wisa texîra nîzama çî ma ne mehrkirina jin û Tevîra nîzam yanî armanca te polîtîk, armanca te siyasî. Hikima dat kir. Ev îca jê li hemû welatan nav hemû li hemû cîhanê kêmek bijî wek dibêjî kêşê wê û Êzlan yekin, kêşê civakê yekin. Lê di nav de mesela em bêjin daxwazin wan hene taybetmendiyê em bêjin jin jinan hene hinekî mesela nav civakê de rola wan firehtir bi xurtir be karibin wek bêje wan tiştê civakî ê gog di hin asûra dijê bêparên bi dest bixîne. Ev in yanî rola wan bibe rolek vekirî be ne mehkûm be bi reya hineke em bêjin ehlê wan. Ji bo gelekê fam hat gava ku ew ê di yek ji van muqabelatê xwe de behsa

Yeqîn be tenê gelek defter jêr bikiriya min. Ev tiştê heft sal û nîvê li me berdûr xerc kirî. Me hevdû dibîn. Karê me me hevdû dibîn. Ev ê ê jê pê bê îca yek dû pirtir bû piştî derketibû yek dû bêtir bûye. Çima bêtir bûye? Belkî derfet bêtir, belkî zilim bêtir. Yani dilî zilma şebabê me evê biro muhterem zilma wa tu nake bi qapana dilû ê ber wê zilmê te te engele devera dibî yani deverê giş zanim dibê na Hey berî gi ev şebabê me muhterem gi bibin bibin yani serhe Yanî desthilatda ser serê me çend saet berê zalimê mezin Rêj Beşar li Esed li gotî na, ji ê bir li jî gotî na, xwe ev fikî tenê çi însanê zalim li bêhna cadeyê re şegalî fêr bikî, ev ji şegalîya me ti Şems Enver bû. Di yekî ji van muqabelatê xwe de behsa.

Yani birê wê hîna ji biçûkiya wî biçûkeniya wê de aynî kar aynî wek bêje tasarruf pê dikir. Ji ev bîna han şîngehanê ne li hemû derê nav Kurda de heye. Bilexasê Devera gi zilam kêmkarî vana hatibanê Şems Enter li wê de amede. Çima çima me qala wan jinê erib kir? Bi rastî ew jinane ser xwe teebîn. Yanî ê di ser xwe biteebe wê bigihê miradê xwe. Ê me li vir me me yanî ew ew xwendin me ji xwe wilo giring nedî. Me nedigot wela me vê kitêbê bixwînin ji bo ku em vê fikirê xweş fêm bikin. Em belkî vext jîl me bû yanî ev ev ev ev jinê di me kar dikir em giştik xwedî zarok bûn û sêrbê me berê mozif bûn û dexta civakê yanî gelek tişt ji me dihatin xwestin. Belkî ev jî ne alîkar bû belkî zerf jî ne alîkar bû bi me re. Lê tevîro jî ev ne hicet ê. Êdî yekî tiştekî ra cî barekî ez bi qey gerek li gor wî barî bi. Giyana Rane jê çêtir e. Ji ber wî re ez dixwestka em jin jî em bigihana asta va jinê dil te xwe teabîn û dema qala mefahîma û mustelahata û siyasetê û rexistina û komela dikin tişta bi her tişt heqê wê didênê. Yanî ne hema min çend gotin ji xwe bihîstêne ez ê ser li ser çend gotina bêjim û min xwe min xwe jê xelas kir. Na. Ji ber vê ev jinê me ji wextê gi nezam bin û tevin ji biryara îca ev zilamê gilbende wê û hecekê wê bê bina a ev jinana ne. Bina xerabiyê dikin. Wek jinê me hevalî me yê Apoçiya dema ê di sefa çara û pênca bwardtine bûn ew kirin qudat û kirin mualmîn bê çiqwa tade kirin ji bedêla vê kêfa me bê bê em bê wela va jin giyan û tiştê ku dixwestin giyanê, giyanê mafê xwe. Yanî heger jin be, heger zilam be gerek çi karî bike li gor wî karî be ji bo ku ew ew kara ya bi rastî bi serî bibî. Ji ber wilo ez bêjim ev jinêhan yanî wat hesidan û li ser xwe tavî bûn û karî bûn karê xwe bi fîkir bana. Em civatek sêr li mewridê me ser zîraetê ye. Yanî ku mûsim ne yê ê ku jinek xwestibe wê bisekinîne, ê ku seyara ku di serê wî de bû bikiriya wê bisekine, ê ku deyn lê hebû digot deynê me giş wa hetmanê bûn, tarîxa kul û merûf di nav me yê kurdê rojava wa hetmanê wextê sedadê deyna bû ji ber gilbende mûsim bûn. Ê dema ku ev mûsim li ber çavê yekî çewitî dihisiya ku jiyana wî tevê pêr dikewite. Yanî hê medî medî însan in di nav zadê xwe de hatin şewitandin. Di kir nektirin, destê wan jê nekbû dixwestin bi wê bimrîn û nikarîbûn bimiran de heya agir bi wan diket ew jî dimirin. Yanî çiqa ew ew mûsim li ber çavê wan a wê wê wê jiyana wan biguherta û didîtin li ber çavê wan de hat şewitandin. Ê helbet gelek çîrok ji vê derdikevin. Yanî.

û gava ev çend sal xeyrî şewatê ya gibaran nayê, bi rastî jî rola vî tiştî girk li civata me heye. Şems Xan te behsa aîla xwe kiriye di hin muqabalata tiştê gomî xwendî tu dibêjê birayê min gelekî alîkar bû bi te re. gelekî pişta te digirt û te çi bixwast te di re te nedihişt û baweriyayî bi te dihat. Yanî ne ev ji van ê ku wan bêjin çi dijin çav pîs bû yan çav xerab bû bizan çi bû erê û kargeriya wî gelekî xwanê ser te hebû. Dûrî jî tu dibêjî mêrê min jî di eynî wextê de bi eynî şêwî wek bêje danûstandina me, teamula me li ser wê asta bilind e. û anha jî kengî ji bo xwaze mesencî ki dûr be, zamçê zehmet be, kêşetê hebe ew midigihîne û dîsî tê wek bêjin alîkariya te dike ji bo vê xebata te û karê te. Îja eva hanê bû jî hêj tu got tu bimînî wek bêjî şemsa anam te rast dikin yan jî tu wek bêjî wek kêmek bijî ehmedê mûsê dibêje tu wek bêjî mêraniya te

Tev di sefa niha tenê xwendî ye, lê ez girkî wî ji xwe zanetir dibînim. Male kulo hedaretek fitrî li bawa heye. Ji bav û kalê xwe dişoî bûn, cehvekirî bûn. Di go ma çi ferqa jinê û zilam heye? Ji xwe vî tiştî tenê hişt dike ez zîna bikim. Min di go bes yek zilamek ji mir bê jin û zilam wek keve. Wekî dê çi kêmanî hebin nedihat ber çavê min. Evaya gelkî ji min giring bû û ez yanî ez dihesim bi rastî hediyak mezin e. Bes ez dîsa vedigerim li ser însan dimîne, li ser mero dimîne. Mero ferz dike ser însanê miqabil xwe wê çi li teamulê bi meror bikin. Kurdistan çê bibe. Tu dixwazî tê tu çi bî? Ez Xwedê ez ana bêjim wilo giriyê min tê. Bi Xwedê ez wilo amilet nedafa di belediyê de bim. Bes Kurdistan çê bibe. Kurdistan çê bibe bes ez rim melkesek destê min û ez şerayê paxis bikim. Ana êmiz wek lerîn ez dibînim ana em nikarin Kurdistan el Kubra çêkin. Her Kurdê li cî kî yanî îdara ki zatî birra Îdarek zatî kurdî bi ra çêbibe wê ava ya ez bêjim wê wê wê wê wê besî me be. Yanî îdarak bi kul manel kelîmê çêbibe îdarek kurdî yê bi menatiqil kurdî yê. Yanî wek bi zimanê me bi, wek medarisê me bin, wek berpirsîyarê me ji me bin, wek îqtîsada me nifşek jê ji me re be. Yanî newek ji federalîyê, newek ji dewlet îtîhadî be, newek ji lamerkezîyê sîyasîyê be. Elmuhim ev milet ew xwe bi rê bibin. Ez di mihwer kurdî yanî sual bila di wir de bê di mihwer me kurdî he. Mihwera enekesê tê de kar dikê bi demokratiyê, bi huriyetê, bi heq hiqûqî mir a, bi zanebûn, bi bi nirînin fere, Jin, temsîla jina wek got e ji xwe re didîn sedî bîst bin, sedî bîst pênc bin lê mixabin dîsa nedihat cih. Yanî me'nî ez bi xwe keşexisa ne bi gota re zanîm. Yanî nisba jina çiqas vekirî be jê re wergî ye hev nisba jina ne gerek ne tê heditandin e. Li hember wê li cem mihwerî din tedî jin di vê çend sali dawiyê de cihê xwe girtin. bi curet diskinin, kara dikin, manasê bo dibin. Di hemî war de seke jin heye cihê xwe girtî û bi curet li hember wê de cem ene kesê cem mihwarî din qels bûye, dewrî jinê tê de qels bûye enî derfet vekirî bûye li cem. Lê li cem mihwarî peye de edle cok heye. Yanî jina kurd li wir cihê xwe girtî lê mu edle cî Hev hev kara tu çawa lê dinirê ez dixwazim tu nerînî tu xwe di vê de ji me re şirove bikî xêr li ba ene kesê bi bi azadî û bi dîmoqratî dewra jina kurd tê de nehat dîtin ya fermo ke. Mamoste peyedê bi gilkî bi zanebûn nêzîkî jina kurd bû. Dema jina kurdî di sefê çara û pênca pêx tune bû û zanîbû bi zilamek bidûdeyî û şeş heft zarok bidûdeyî û xwehek û birak û yanî malbatek mezin bidûdeyî ew anîn û jêr gotin wer ti ma tê vê tê vê qa muesesê vê vê vê saziyê tê gişî tê îdare bike yanî reheştin barekî giran û danî ser piyê wê. Ew jin bi rastî li kum î. Li kum î derve ku di do û sistiye lê nefsa wê jina umnî îro ez dibînim ku xwe ava kiriye û ve û wê saziyê bi rê dibe. Yanî bi rastî ewana bi şikilekî stiglalî hatin jinê. Xweş wê stiglal kirin. Lê gelek ji wan jinan ez nabêm diş gelek ji wan jinan di bin wî barî de rabûn û xwe ava kirin. û xwe isbat kirin û uca di mehafilê di welî di diştexilin û qala mafên mezin dikin. Rast e wek wek femînîst nafikirin, wek nesewiyet nafikirin, wek zilama difikirin. Ez dixwazim jin ji jinê re kar bike. Wextê jin têkeve muesesakê de Bixwaze bi deha jî jina bîne nav xwe. Ewana wek zilam difikirin. Yanî zihiniya wa jî bûyî zikurî temamen. Lê tebûne jî madam jin in û madam xwe isbat kirin û madam karin iqtîsadekê ji mala xwe re bînin û madam gi mala xwe birê dibin, ez bi vê guhertina gi PYD çê kir di alî jinê de ez pê re me. Tep aliyê siyasî qet ez nepê re me lê guhertinek mezin di alî karê jî nêçêkir. Îro em dibînin sê ribê şfêrê seyara li li li beled jin dajon. Seyarê pirtûk mezin evaya piştî gelkî pirtûk yanî tune bû li ba me. Kêm bûn li ser destan hatin hejmartin. Em li warê leşkerî din erin, em li warê siyasî din erin, em li warê yanî ji hemû karî din Çi saziya wa heye jin û zilamek bi wê wina îdare dikin. Yanî jin ne wek kota jî jin bû bi nêvî her tişt nêvî wê xwe bi zilam. Rast di cîna de mucerred sûretek e bes li cîna jê wê jinê bi ser xwe teabî bi rastî xwe ava kir. Em bên aliyê enkesê mixabin mamoste bi xwedê jinê mey di enkesê de heya ana em sûret in. Yanî ez jî xwe tev wat hez dibînim. Em mucerred dîkor in, em sûret in. Em nêzîkî cêbiryarê nebûne mixabin.

Her du jî. Em wek jin jî baweriya me bi me şikestî, baweriya me bi me tune, em xwe nadin pêş û ew jî ti derfetê ji me re venakin û em yanî di em em em ji ser xwe kar nekin û ji xwe re mafê xwe bi dest xwe nexin. Yanî bi me nakeve em destê xwe li ber wan vegirin em bêka mafê me. Ez dibêjim em tewabar in. Erê min dixwast tewambariyê ez xuya bikim ji ber te dî çi kongirkê de dibê git çi nedwakê de dibê git çi îştîmaan dibin git çi konferansê yanê tevayî yanê li terefê enekesê em dibên û mehwerî enekesê bi tevayî yanê wê partîna bi tevayî û heta partî digit derveyî wana xwe dibînin yanê Tedî pêncik kes hazir bîbê ya du jin jin di nav danê ya sosênê ya çar ne ne zêdetir ya zanî. Gelo kî berpirsiyar kî jina jina wî alî jin berpirsiyar e lê wê partîna berpirsiyar e sêstême gir kar dikin li ser hew berpirsiyar in. Yedî mesela PYD bergo em hemû zanin PYD ferekî PKK ye û PKK wek Ka partî ji demeke dirêj ve ser mesela jina tekiniya û xwestiye ku jin û mêran nav hevdû bike. Niha em tişta wa razî ne, em tişna wa nerazî ne, ev meseleke dî ye. Her kesekî nirînê xwe azad e. Lê PKK ji bîst û pênc sala ve, ji seh salî ve mesela ser va tiştê ha sekîne û xwestiye ku vî dîwarê, vê perdê ji navbêra jin û mêrê rakî.

Zanî yani mesela girêda ye kokê vetê girêda û berdewam dibî berdewam dibî ji ber vê yekî ji ber vê yekî te dît niha mesela mamosta şems zanî peyî bî mesela pîraka jinê kurda û jinê ereba wana nê tu rastîkek heye em zanin ku rejîma Sûrî heta du hezar û yazdeh tehdeke gelekî mezin li jin û li mêran jî kiriye nexasim kurda

Netîca yanî hem nezanî û hem hinekî îhtîyaca milet bû weke rengekî fewda, qerebalix zanî û tê bîra min wextê got sala heştê û heşta heştê û niha notî de gava ku komûnîzm çû û sosyalîzm welatê sosyalîst ketin, Te dît fewzeke ecîb çûbû li berdera wan. Em li vê dê bûn em nava de bûn em hê jî nava de ne. Tî bîra min carekê yê profesorê ma gota talibekî wana got got çima ne nayê muhadarata wana. Got na welatiyê me bo demokratî ez hur im ev demokratiyeta ez bixwazim zêm bixwazim ez nayêm. Yanî te dî doxtê bû min ker vê rajê barekî merev niker wê sosyal wî tiştî îjtîmaî bixwînî û lê xwedî derkevî munezem bî û ne şiklekî gelek cara mamosta Şems mesela akadîmî xiste tê de bi rastî ev gotineke gelekî girîng e. Tişt doxtê bû ne akadîmî bê û te Plan nedanî bî û ser ne wê sekinandin wê netacê wêna jî wê te dît netîca wê jî wê wisa bî. Wê wisa bî. Wê ji ber vê yekê te dît nexasmî vaqa tiştê henê jî em gelekî spasiya mamosta Şems Anter dikin û ew nivîsandinê û belavokê wana tevaka xwe dixwînim bi Facebookê de jî em hevdir hena û carna jî guhwasîniyê xwarinê jî derdixî Lêlê ku ew malê me Sûr jî werna ber çavê me. Vêjem spas dikir bi her halî bi her halî çi gavaka ku baş werê avakirin jin bê mêr bê ji bo kurda bê kûdê bê pîrozî ye. û wextê ku tu kar nekî şaştî çê nabin. Ku tu kar bikî şaştî wê çê bibin. Ji ber vê yekê heger ku şaştî di derna de jî pirtirin

û dosta hevala pirs pirs kirin weke gotî û pirsê me jî naviyê wan e yanî ew jî vî rengî wan e û spas bo we teveke û saet xweş. Var baş mamosta Şems. Var baş çava wî. Mamosta me mamosta Şems pirsa me li gorî te cineke ku nimûna mezintirîn kî ye? Di nav kurda de. Belê. Ee, Rewşa Bedirxan tê ser bala min ana. Mhm. Baş. Spas. Em e, dema em rêxistinê jina çêdikin wek partiyê me jî bêçawa teqlîda partiyê e, xelkê dikin em jî teqlîda femînîsta dikin. Tedî e, femînîst çar çar mewcatê wa mewca ewilî di di hezar û heysidî di go bes

Tiştên hene bêtir zilam kar bike. Ez naxwazim ez wek wî bikim. Yanî ez dibînim edalet bê tebiqandin ji alî mafê xwe yî rewa ez û wî na heger min cerîma kir wî di nefsa cerîmê kir em wek hev heq ji me bê stend li ser me bê tetbîqkirin. Yanî wek ana cerîm be tu şeref ma tu nabînî tade bilbê. Beriya hemû tiştî slavên germ ji mamoste Şems re. Zor spas ser vê êvara xweş ku bi me re derbas kir. Di gel ku em hevdû nas nakin ke ez ji xas me hevdû nedîtiye bes em hevalê hevê Facebookê ne ez gelek tiştê wê dixwînim. Tarîxiyên ne dibêjim nizanim civata pêj de herê ew bilahra civat pêj de naçê heta jin pêj de neçê. Ev nuqtak e, herî esasî ye. Bes tiştin hene bi bi bi dîroka mileta ve jî girêdayî ye. Bi danûstana civatê ve girêda yev besailnî wek bi erebî dibêjin terakum tarîxî çêdibê. Ji roja heta kurd ketine misilmanetiyê de jî û heta bûne misilmanî germ jî lê tu carek kurda nîqab nedaniye ser pîlekê. Ev nuqta ki nuqta di dua ti cara tim û tim dawetê kurda jin û mêr destê hev de bûn ti cara jev jida nebûne. Rast. Tu cara jina kurd negotiye mehêvanê xwe derbasî malê nebe ji ber ku zilam di malê de tune ye. Tu zanî. Be û be hezarê emsîla hene ku jina kurd hîn di wextê eşîrtiyê de û di wextê şer û û pevçûna de jî bûye mezna eşîra xwe jî ne tenê mezna mala xwe. Belê. Tu zanî. Û ez ê navekî bênim ji wî belkî niha mamosta Telal guhdarî min dike. Xensa Paşa piştî Îbrahîm Paşayê milî mir ew bû mezna wan. Belê, belê, belê. Tu zanî. Û bi hezarê navên dîtir jî hene ku navê Kurd e. navê jinên Kurd e di tarîxê de û ez ê bêjim tişteke dîtir jî li ser zêde bikim. Heçî mêrên Kurd yê ku stran ser wan hatî gerandin û yê ku navê mêraniya wan derketî zaroyê jinebiyan e. Ka vê tarîxê li cem miletekî dîtir bibînin. Dizanî hebaya bi sedê mana didê. Yanî ew jina ku bikarê wan mêra xwedî bikê ew e esasa jiyana milet. Ema çima Ji va pêncî salê dawî de em şûn de çûne û em paş de çûne û em tev de çîk bûne. Ev çîrokek dîtir e. Ev bi civata me ve girêdaye bi dexta ku hikûmeta û enzîma û tişta ser serê me pêk anî wek milet, wek netew, ne tenê wek jin û mêr. Dizanî xwezî ez tim û tim dibêjim. Xwezî ev rêxistina pkk bi vî rengê xwe bes qerarek kurdî be û bi rengekî îlmî bihata pêkanîn. Qerarek kurdî be û bi rengekî îlmî bihata pêkanîn. Bes bedaxewa bi eksê wê ye. Tu zanî teşwîh li heqîqetê kirin. Mesk li meska meska navê jinê û meska navê alîkariyê tê kirin. Wextê

û şeva mênê xweş û zor spas. Emê eceb der yanê demik werê emê xwe ji mubarîrato xelas kin yan? Em mubarîrato ji tiştan tim dibînin? Helbet. Ez ez yanê bi rastî di gavêk ez pirsa xwe pirs kirî û min bi rengî ez hatim min mewdayê bi êşek ne ne gavêk em divê mihwarî enekesê enej dehe sala diçêre enekesê dikim ez pêncî û hefta diçêre dikim. Neh. Ji pêncû hefta da heta niha em hîro mijara me ser jina kurd e, me xwest em li ser wê kêm kose xêrî wê bi tona hene. Kêm kose bi tona hene. Lê me xwest em bes betîbar li ser jina kurd e me gêça ji jinê kurd bes me. Di tu dewra da di tu di merhela da tu cara xizmet jina kurd nekirin. Xêr e em em bi bi curet li ser nos kirin ji bo teşxîsa me cida bî, ji bo em konibin çareseriyê jê re bibînin. Êmij çareserî li cem min mohim be. Hîro hîro jina Kurd, jina Kurd çi ji Qamişlê, çi ji Kobanê, çi ji Efrîn derketin Ewropa, qefzenin qefzenin di azadiyê de avêtine, ketine pîşê jina Alman û a Fransî û a keza îlaxî.

Min destpêkê de min got Edlecê ye, cem apucî ya Edlecê ye, mesela giştik Edlecê ye, ez navêro me dijî wê Edlecê me, dijî wê îdeolojiyê me, lekin di warî jina de kar kirin. Li hember li hember tarafê din, li hember wana wana kar kirin, wana tiştin qediman di her jina Kurdî îro di nav ewê giştikî di nav wek mesela ez ê nako wek nemûne wînim.

Ka jinik kurd di tarifê din de ka nebe wek Îlham Ehmed Erez derim me hafîl kê rûnê bi wê curetê bi wê zonebînê dengê Îlham Ehmed me enî nezan bû yanê berê ez li ser xwe şixulî kar kir. Belê. Fe ev hêvî me demek were em ji mubarîrato xelas bin. Spas. û kerew kir. Dixwazim dixwazim jin bixwîne. Jina gidxwîne kes nikare mafê wê bixwe. Kurtayî yanî bi rastî jî divê tiştin jê hena mera yanî rastiya wa nabêne. Yanî na mesela telqîn û ma telqîn û û çiwa kon gir û çend şor gotina min min dîtina wê komplê min dît û tercema wê ne tevekî eser sekinî xwezî got dih zlamê ma weke wê hebana bila weke wê gotibana me ji wara tehiyê dabana. Ev yek ya di duyê

E ka tê çi tê çi kedê ji vî însanî bigirî? Evê çi xizmetê ji miletê xwe re bikî? Lê yek hatiye weke ku mamosta Ahmed gotî telqîne telqîne telqîne û çûye û dengê xwe gihande kongrîsê ê û spas. Yanî guhertinek çê kirin em buare ne buare guhertinek di alî jinê çê kirin yanî li yewtnanîn derecê jina rojava hat guhertin. Îca berê me kurda bi dane kwîdekê ava tiştekî din e siyasî ye ne tiştekî din e.

Heya tu û mêrxas mêrxas em tên dest pê te. Şeva te mor.